Bas mano ni nyakoni waga joma chiegni ahinya kidini ni mano mar chal mar piny wantiere endi koda ka Profesa Eric Osenya ma bende olaro kobno endi mano mar gafna e kaunti endi mano ma Kisumu e yiero mano kadho kendo bende odwaro kobno endi kata odwaro lemno endi mar bedo kom duond buch UDA e kaunti ni endi mano ma Kisumu. Profesa wan kodo endi wadhi go kode mbaka e weche endi mago mag puotho mag jo migepe mane koro to notim koda ka joute bura ma pacho kaendi gin kaka oganda luo to eka bende jakanyo mar UDA oneno niendi ni puothu niendi chalo nade bende jotend migepe gendi dhi tiyo ne oganda jo Kenya yo nendi mano mowinjo bende gidhi chopo lek mago mag jatend piny Kenya ni wira sani gidonjo to ne ok ging'eyo eh, manifesto kata mana lek mane jatend piny Kenya ni godo eh, telo mare mar Kenya Kwanza dhi chalo kode nade Musalia Nyakoro Magajwang' dhi chalo kodgi nade okendi mano ma kawuono kakoro gidhi kawo apisi goendi e yono maunga um, prof yie namra kawo thuolo ni makende mondo arwaki godo ni ahinya kala tv eh, kuom thuolo ni ma bende eh, ring godo matek mondo mi ichop mondo wago kodi mbaka inyalo kawo thuolo ni mondo imose janeno kasani ende
erokamano yes. uh, go erokamano ne kala tv ago erokamano ne jogo ma jo kisumu mm. gi jo kenya te mawinjo wechegi Uh, an iluonga ni Eric Osenya, uh, janyakach, jakisumu ka, uh, ajayasa, I'm a lecturer Bende University. Eric Osenya kaka siasa adonjo siasa ya mar elfu ariyo ga abiriyo oh, abiriyo mana achung' gi ODM kana manyo kom mar Nyakach uh, constituency nok ayudo uh, bang'e Eric Osenya nodhi bang' uh, uh, koko manotimore mm -hmm. uh, nitie gik mana ang'iyo mana neno ka nok ber uh, manotimore party Eric Osenya no o cross nodhi opposition mm -hmm. uh, opposition nabede from uh, moro 2009 gimomiyo nabedo opposition nitie gik mane ok wamor godo ka nwawito telo to nwaneno ni telono nonego bed ni ne wakawo yes. e, kanyo no ok amor ahinya gi e, gima ne jatend joluo Raila Amolo Odinga notimo ka nowinjore gi Kibaki naparo ni telono nonego bed marwa kata Kisumo ka nwatemo kabisa seche mane koko nitie ma jo Uganda ne kelo ji mondo owa Nwatemo mondo mo mobilize mondo wageng'gi. Aparo ni watimo mano ne wala Daudi kaka Olaga Luoch, Joshua Nyamori gi jomamoko. Kano gine an eh, sechego ne akawo position mane William Samoei Ruto okawo. Nofil ni nego wakaw telo. Yes. Koro mano achiel kuom gimomiyo cross mana awuok e ODM mana adhi opposition. Nyaka awuog e ODM ne pok adok. Koro an asebedo e opposition. In 2002 and uh, 12 uh, uh, 2010 nowafomo party moro mane iluongo ni dfp EFP, Eh, yes. fdp freedom and democracy Ti, ne wan gi ji kaka jojo nyango lo ambrose weda uh, jakona uh, gi mamoko uh, ne wakedo ma wadonjo e uda Uh, not UDA, TNA. Mm -hmm. Nodonje TNA Onyango Lum, eh, ja, Jagoro. Jagoro Marwa. Yes. Uh, Eric Osenya at that time, no resign, senior lecturer uh, Egerton University mm -hmm. mondo nodhi oked ne opposition mondo nwayud kanachung' as governor mm -hmm. to nikech tek ne tek to nang'eyo ni nyaka dhano sacrifice mm. miwe tiji ma permanent and pensionable yeah. yeah.
so gigi ok abi gen moro kata mm. sechego nang'e ni notek yes. nachiwa jopiny ni joluo kaluo nyaka lre yes. so nikech wasebedo opposition for very long yes. and opposition ni obedo ka samoro ok ok osebedo ka, ka konyo yes. mm. koro nayie nanyalo we msara mm. mar university pension gi everything mondo akidne jopiny. Ne wadhi kuno ka ji nosebedo kuno, uh, Eric Osanya ne ok oyudo gimoro. Ne ogine gik mane wate mane owinjruok ni ka ji odhi Eric mm. Osanya mm. kaka be achiel kuom joma maloso party. Yes. Ne nikech wan mana from the mane register students mm -hmm. from Garissa and every other place. Yes. Koro twing ne gino atimo mano. Mm -hmm. to things noko dhi maber mm -hmm. eh, kotulo to weche mang'eny eh, onge gima naya kanyo to noko ochodo chunya mm -hmm. nawe mana dok e puonj mana ng'eyo to ne pod atimo siasa mar opposition mm -hmm. nasetimo siasa mar opposition mm -hmm. in uh, 2017 uh, we worked with the uh, uh, Raphael Tuju. Mm -hmm. I was UDA, not UDA, uh, Jubilee, Jubilee mm -hmm. uh, uh, Jubilee coordinator, Makisumu County. Okay. Yeah, Kisumu County and Jubilee coordinator. Kana sebedo Jubilee coordinator. Mabe mano team repeat election. Mm -hmm. uh, Kisumu County under my watch supervision mm -hmm. emano ogolo constituencies in Luoland mane ogoye vote. All of Kaluo onge kama nogoye vote apart from Kisumu uh, constituency, uh, Kisumu County mm -hmm. machiel na en Kisumu Town West mm -hmm. manwa gino nwadwa ma net manwago mana kuraga po police station mm -hmm. chak wadwa timo moro uh, Moroni yes kono otimore mane an uh, Jubilee coordinator, uh, coordinator ma Jubilee ma Kisumu County mm -hmm. uh, kano, kane William Samoei Ruto mana aneno kaka siasa ne nahero yes ma nomiyo wawuok e ang'owa e ODM, ODM. Mm-hmm. kanyo ofo party mm-hmm. to kona ni Eric Osenya uh, walo ng'ato ma mondo ochung'nwa as governor ma Kisumu County uh, I was hesitant mm -hmm. to now myself machaka we puonjo maduogo manya chung' mm -hmm. nyotek to nikech eh, nyo lando UDA ka Ne ok liyot ahinya.
yot apani ni uneno kata caravan mane ringo kaluo mane ringo Kisumu ka ma okete gina ma William Samoei Ruto mano caravan man mana haya na ringo godo wadwa manyo nyaka caravan kanaya ka ma wachulo pesa motamwa ni mago mag jo Asimiyu to nwaringo mwadhi Moroni, Nyakach. Chieng' moro dwa negwa kata Nyakach ka uh, watimo campaign ne William Samoei Ruto. Yes. So siasa ni nwadonje. Koro kaluwore gi masaa mano koro Eric Osenya Yes. eh, gi siasa ka.
Yes. Yeah. Uh, kaka profession akoni ne an japuonj asedo kuonde mang'eny Egerton University, Kisii University, many of these universities asepuonje. Kaluwore siasa ka masani. Gima anyalo wacho ni ka ji nie siasa, Yes. nitie gima ji manyo. Political power Yes.
dhi gi economic power. All countries kamoro amora imanyo economic power. Empowerment ema ji dwaro. Joluo osethagore, joluo okedo mang'eny kamanyo economic power. Mm. Miyo gima nyo otimore sani kata kanyo ok ober mm-hmm. to donjo mar joluo mm-hmm. eteloni eteloni yes.
to gima aongo lwe kabisa mm-hmm. jo ODM nitie jo UDA nitie Kaluo ka ni jo ODM nitie jo UDA, majority gin jo ODM. Mm -hmm. To ka migosi Raila Amolo Odinga nyodhi mowinjore gi William Samoei Ruto ka giwinjore mm -hmm. ni gilos sirkal mm, to jaluo broad based to jaluo bende odonje e sirikandni mm -hmm. Anaongo lwedo kabisa. Ma, ma is a plus ne oganda Luo. Ma is a plus ne oganda Luo kendo kanyo uh, at least mm -hmm kata ka seche moko ok ahero gik moko maraya timo mm. tadipo ni seche moko oko joluo weno ni samoro ok ong'i wang' maber mm. to wang' ni ong'iyo joluo wang' maber kendo kanyo achwake kendo kanyo Adwoko ne lwedo. To nikech yawuotwa wayudo ministry mane pok wayudo. Yes, wayudo ministry mar fedha mar finance mm. wayudo ministry mar energy wayudo attorney general yes. magi gik moseliudwa mapok nwayudo mm. gik mimanyo tek jaluo kosekedo nyaka ne chakre independence wakedo kwa manyo economic power wakedo kwa neno ni kik wabed marginalized yes. Jaluo ka define. Mm -hmm. Jaluo nyaka wache gimomiyo kedo. Yes. Nyaka wach gik momiyo waba kidi. Mm -hmm. Kidi wabayo nikech wadwaro economic power. kidi wabayo ni wabedo marginalized. Mm -hmm. An kaka ng'ano manie university aseneno ka nyithi joluo lack fees. Kasomo sani dhi gi joma nigi mwandu mm -hmm. program ma nobiro parallel ni mm -hmm. iyudo ka kata joma joma ni mwandu ema emodong negi yes. nyathi jaluo koyudo kata mana silas oh, to okawe to onge kaka oyudo thuolo nikech gi pesa yes. kwanya economic power iyude bende ka jowu bende otim ang'owa nie iye yes. and mane ma ji laro mm. ji dwaro ni jowa bende otim ang'owa oyudo yuti. Koro gima nyalo miwa economic power yes. Ng'ato madwa pingo gino mm. mano ng'ama ok anyal winjora. Eh, pro, mm.
eh, king'iyo kanyo ndi kaka jotend migepe gi ni da dhoge. Mm. Eh, eh kwa ng'iyo chi mm. wasebedo kwa winjo weche moko mang'eny mabede gisebedo ka giwachore godo. Eh, mane mako dhoga ahinya ne en maro paraja. Mm. Eh, en omako dhoga kabisa nikech nowacho maber ni kik kata duok nyaka the hustler fund sani ende modhi kedo odhi odhi chung ne riwruok aga eh, the circles and cooperatives eh, ko ka a whole cabinet nyalo wacho ni ne ok ong'e the benefits mago mag eh, hustler fund nyaka ne oduogo nyise was this not a PR mondo mi noyud mana eh, position endi
gima nyalo wacho ni ni eh, There is also self interest. Yes.
Eh, yes.
Uh, paranya no kong'e no nyalo yudo gino. Mm. Koro ka koro yude to ringo chopo ok odwa no we. Koro nyaka oyud kaka ogeng'o. Seche ka ne en season koro en e sirkal. Iwinjo? Mm-hmm. To oneno ka ringo chopo ok odwa ni owe ring'o. Iwinjo? Ma mano to no display ah, gima ok o display consistency gimoro mm, na- ok o- eh, o display stand. Yes. Nitie seche moko ichung' ikoni ato gini ne ok ayiego. Notamore wacho mano. Yes. Eh, onego kik ing'i personal benefits ahinya mana kaka koni samoro wawe kata tije eh, for the common good for eh, the people eh. ok ochuno ni tich kobiro to nyaka gin oparane oparanya is not a, a, poor man by any standard yes. and therefore uh, seche moko inyalo wacho ni no i don't prescribe yes. to this kind of philosophy yes. i don't prescribe to this kind of ideology yes. iwinjo just of the same ma iwacho no endi mm. waneno ka jowa ma bende it's good ni koro oganda luo mm. bende nitiere telo ka en nikech kare ni government ni endi oganda luo osebedo ka manyo gini for so long mm. mana kaka isewacho for the first time and uh, wang'e the ideologies e the philosophies mag the president and manifesto seche mane otimo his campaign eh, be ineno ka jogi dhi prescribed to the, the, the manifesto and the ideologies mag the president nikech gin e gin opposition and everything was wrong to them seche mane jatend piny Kenya tayo chenro mage and koro sani giyudre e sirikandno dhi bedo negi mayot kata mapek machal nade mondo gichop dwa jatend piny Kenya gima dwaje si yes mm, bana okay king'iyo manifestos mag eh, parties gi different parties yes gin more or less the same no. difference tin kabisa mm -hmm. gima important en ni kaka gidhi bedo implemented that is
you see mm -hmm. Jomoko wacho trickle down, jomoko wacho bottom up. they talk about empowerment. They wacho empowerment of the common man. But the question is, ni they wacho gi lugha mopogore gi yore pogore opogore. So the question is, how do we details nitie implementation. Yes. Gima no wacho mm. bu implemented. Manifesto go beyo malich. King'iyo manifesto ondigi gi parts. Yes. ma gibedo review ong'igi moyud ni eh, manifestos gi ber be gidwa mana chalore mm-hmm. eh, word semantics mm-hmm. emopogore emi twist mm-hmm. the details are ni ang'o the implementation yes ka ginyalo bedo implemented Onge difference duong' between manifesto mar ODM gi manifesto mar UDA.
Now what what should this tell Kenya? The, yes. the only thing ma angeyo ma has been um, different is the uh, the ODM have been Gisebedo ka giparo gidwaro system mar government ma parliamentary. Iwinjo? Where there is a prime minister, then ni under ceremonial president. Iwinjo? But down ni how the common man, the thing going to the common man to they are more or less the same. Okay. Eh, but, eh, eh, Prof, biro bedo negi machal nade mondo mi tijni endi otimre e yo makare nikech wacho implementation is, is what matters. and uh, king'iyo sani endi japiny koro penjore ni to kata magi onego bed ni nyiso japiny ang'o in terms of politics eh, nyicha giwacho wechegi sani gin e sirikal so i- should it be ni japiny owuon owuon ema bedo ga fooled every time with these politicians kapok wadhi e mano Yes. wakoni mano koka bi e mano okay king'iyo uh, william somoe ruto

and Ruto wanted. Nitie things mane otimore. Ruto felt ni onego wakaw power. Mm -hmm. I remember something happened in Orange House. Yes. Mo feel ni power ikawo. Mm -hmm. Tundo kama kore ikawe power. Yes. Ok miyeji. Yes. mm.
To jomoko no twat. Mm. Ka cold feet no develop. Ka nwa paro ni wadhi kawe Raila dhi beda piswad. Yes. To Raila nodhi odok chien mm. ka jo the orange house ma nokoburu wacho ni no jogi dwa wuondo Raila mm. injo mm. so to I prescribe to the fact ni power cha ne kawo ka power cha ne mar ODM yes koro Ruto has been having the same philosophy mm. kodwa two siasa en local as much as it is global and national and uh, wide Siasa bende en local. Mm. Kanyo timore ka ji dhie kanyo ji dhie siasa. Waluya nyo dwaro mana mondo o, giyud seats mang'eny. Mm -hmm. Jo Mount Kenya dwaro mondo oyud seats mang'eny. Mm -hmm. Kata mana deputy president no, ne giwacho ni uh, gidwaro 8 seats. Mm -hmm. mabende omigi wan bende onego wawach marwa ni wan wadwaro adi iwinjo mm-hmm.
to ka koro omiwa mano is good mar ariyo mm-hmm. since en local apani uh, sama ne tutha ka ok awacho other things ma closeness and the rest yes. uh, to sama ne ji dhawo uh, oganda ma jo Kalenjin ma jolang'o nokonyowa moloyo 2007 yeah. kane onge jolang'o dine wahinyore kata chiemo ne ok nyal chopo ka mm -hmm. ne gibiro to our rescue mm -hmm. it is high time mondo wabende koro watim ang'o warudisha mm -hmm. yeah What's, koro ni, then there is the question mani penjo mar uh, ma koro onego nyis jopiny ang'o e gik matimore gi endi anyalo wuoyo kuom osenya one two three mm. then king osenya no is my, my partner yes yeah. that's, that, that's the game of politics mane kaka politics en everywhere mm. eh, kata mana south africa nchi neno gimotimore yes.
yeah.
enemies wa joma ne enemies go odogo kama ng'owa together, together. Mm. otimore everywhere otimore israel mm. Ka jomoko ok oyudo majority to nyaka Iran sirikal nyaka idhi to joma ne oposigo yes. muran go sirikal sure. Otimore UK mm -hmm. otimore everywhere nikech mondo Iran sirikal nyaka ibed gi namba manyalo goni kura e parliament. but koro the issue miyudo ka e luland koro waduogi yeah. osenya ni kanene koro japiny mm. ma ja UDA ma ok onego bed nikech wang'e maber ni Luoland kaendi there is that ODM. perception ni it's ODM mm. donge mm. kaneno osenya with UDA to mano en jasika while eh, wuon UDA gi wuon gi wuon ODM they come together and they take some tea to osenya piny kaendi to koro gima jopiny onego ng'e yes ni gima osenya manyo gi gima ja ODM jamanyo gin gimoro adi? Man is the goal. Gin gimoro adi? Yes. I economic empowerment mar joluo. Wanyalo wache gi lugha mopogore. Yes. Wanyalo bedo ga approaches gi yore mopogore. Mbete mango iwacho ni nitie yore mang'eny minyalo nego dang'o oyieyo. Mm. Iwinjo? Mm. to wadwaro ni mondo jowa obed empowered. Koro kata nitie yo moro ma jowa bedo empowered godo ma ok wago koko, mm-hmm. To wago koko nang'o? Ere gimomiyo ja ODM onego bed jasika? Yes. Ka gima odwaro dwaro empowerment mar jowa. Anyalo mm. differ gi ja ODM. Yes. Ka neno ka giluwo wayudo wadhi e sirikal mm. to sirikal ni nyalo kelo gimoro ni jaluo to gidok koni gikoni gin gidhi bedo opposition kuma chiemo onge yes. mano ok abi ayie godo mm. to nikech jaluo osebedo opposition since 1969
from 69 mane Jaramogi uh, not 69 66 mm -hmm. mane Jaramogi ofomo KPU mm -hmm. Jaluo no the opposition to one the longest mosebedi opposition in this country wane joma ose oppose the government the longest wane joma ose ba kidi the longest maseche ka nwabolo kidi piny tineno kata gir jensini koro dok chien miyo nyakwang'e acha kanoyo mm. jaluo dwaro ang'o wabedi opposition waopos kenyatta mm -hmm. waopos moi kibaki, kibaki mm -hmm. waopos uhuru waopos ruto ok wanyal opos opposition ni nyaka obed gi a goal mm -hmm. what is what are our objectives yes. what do we, what is our goal what do we want to achieve yes. do we want to oppose for the sake yes. or we want to oppose to achieve something for the common good of the people. Mm -hmm. So we must know why we are opposing. Yes. And if opposition is not helping us, mm -hmm. wadhi kuma nyalo konyowa. Our people, our children, our grandchildren will hold us accountable for having empowerized mm -hmm. the community. Ka community chiemo bire, mm -hmm. onge gimomiyo wago koko. Kara ilo yere orege, kara ilo ariwore gi Ruto to dhi kelo chiemo. Mm -hmm. Jo ODM gi jo UDA yes. koro nyaka bed friends as much as one parties mopogore yeah, um, to onge gimomiyo koro onego watim ang'o wadhaw yes. nikech dhaw to wasedhaw godo ofisa ma ma Kisumu ma Milimani ka mm -hmm. UD office hapa ni ng'eye mabende next buto buto Royal City ka yes. Nae mm. office ni osegoye kabisa jo ODM osegoye gi kidi ma chieng' moro lornwa kanyo ma kata odwa negwa mm. to nwakone nyaka wa protect office yes. Koro since ni koro wa, wa read from the same script koro nyaka waket tools down nyaka wawinj nyaka wa engage yes. a things ma development nyaka wang'e ni ODM gin brothers wa gin different parties to gin our own UDA gin different parties to gin our own what is it mwanyalo timo together what can ODM negotiate for UDA what can UDA negotiate for ODM so that we don't look okwaneng'ire kaka enemies mm -hmm. so that we don't look our, ourselves as enemies mm -hmm. we want the good of Kisumu we want the good of Luoland uh, eh, ji neno gini mopogore opogore jok mane ogwel gi endi could it be a trap the president is using mano ma, uh, ne, ne Luos uh, eh, nikech reshuffling ng'ato nyalo timo any moment and the moment ma samoro weche dhi bedo matek to golo gi to wacho ni sinilieka mtu wenyu yeye ndiye ame, amekataa kufanya kazi could it be near na trap ma president otiyo godo kugana luo
gini ok nyal bedo trap yes i want to believe ni uh, the president is genuine yes
uh,
i want to believe ni raila bende is genuine to nikech kowacho adiera gini nogik kama nodhi mm -hmm. nikech ka jenzi nosedhi mobomoa parliament yes
ma legislators giriembo oko mm -hmm. they are gearing for state house yes. noneno gima ne otimore is it Bang, uh, Bangladesh, Bangladesh. Yes.
and motimore in other mosetimore in other country the Arab world and the rest yes. mane kaka loch iloko iwinjo mm -hmm. to kata president noneno ka piny no kobiro mang'owa mayot mm -hmm. mondo rich to Raila

ma mobilize even resources mm -hmm. ka wuodwa itero dhi bed chung' ne Africa mm -hmm. and uh, Raila Amolo Odinga mose fight ne jo Kenya kae and uh, Pan African mose mose fight ne kata mana African countries yes. ka koro omiye and obedo supported gi president mm -hmm. mondo odhi ochung' ne piny mar Afrika. Yes. Dongo nego obed mamor gi mano. Mm -hmm. Kata Raila bende onego bed ni ebo appreciate. Ere kaka ibiro eh, inyo lwedo matimi nade makony. Koro. Yes. Uh, which means ni already Raila work gi president president timo ne campaign. Mm -hmm.

Kik jomoko ng'i ni ka jomoko nie formation moro ni to gin adui, nikech wan nong'iwa kaka adui, wasaliti. Kik wang'i ni ji bedo wasaliti mana nikech ka ok wantie kono. Wa respect different views. Views mane wan godo, mane kata wadwaro kombe kata kae, mane kata wa campaign ne uh, Ruto no. Yes. Iwinjo? our opponents manyo ni ODM gibe koro gineno the same seche kane gineno ni Ruto rach sani gibe koro gineno ni Ruto ni kare ok tim ang'o ok rach Ruto ni kare ber koro omiyo nyaka wabed meshade kwa ginene sama wadwa gine mwadwa kwago jomoko ni magi jo opposition mm -hmm. opposition be nigi right Kenya noyudo multipartism do you think ni UDA will thrive 2027 nikech wang'e ni being ni koro eh, eh, telo mar Kenya Kwanza ni ndio grungu nyaka joluo jatend piny Kenya nyaka dhi yud number of votes moingo kod mancha oyudo e telo mokwa- mokalo but UDA and other people ma bende dhi dhi vie different positions gi UDA ticket be ipani gi dhi bedo negi successful

or support UDF. Bwana. Chief of opposition e Kenya kae ogeni joluo. Mm. Joluo emosebedo ka ba Kidi Kibira to ba Mombasa to ba Eldoret to ba Kisumu. Mm. To ba Homa Bay to ba Kanye. Mm. Demonstrations mosebedo kitimo e Kenya ka. Jok mage mosebedo ka champion gi.
Gin joluo. Mm.
Ka joluo bolo Kidi piny, demonstration orumo. mano one two just wait on that on, uh, yes on that yes on that manyiso ni manyiso ni kata bana ng'anyo emergencies maka wuoni it is not going to happen eh, mapeka kwa okay ne ka kodhi happen kisumu kama lichruok in fact yes. with the, without the look kata kodhi timore yes. to kodhi otimore magnitude mane otimore cha yes the magnitude odok chien because chief mar mag demonstrators gin joluo oseweyo osebolo piny yeah. uh, jatend demonstration mar Raila bende obolo obolo piny nie sirikal obolo piny nie sirikal so ok dak ogo mondo sirikal kadi poni ne siri Raila ongo joluo no kodonjo sirikal ni demonstration ma do timore to obedo malich mokalo gik ma do timore Kisumu tinano Kisumu kawuono ok odhi is very peaceful yes. wase accept ni wane sirikand ni koro demonstration moro madhi bedo malich then kadhi malich bedo maonge kadhi nyime gi mani penjo mani penjo no yes.
sirikal uh, Ruto uh, Sani is very strong and dhi bedo very strong into 2027 unless mm-hmm. gimoro timore nikech one jok mage manyalo wuok oko

Uh, this uh, unity mm -hmm. or the mbele kako I expect mo survive when you look at the communities western near ye nyansa the whole of it nyaga kisi near ye coast bay rift valley near ye coast near ye northeastern near ye jok mage maonge ye

Eh, naneno ka nyindi ka giwacho ni they will still continue kedo ne japiny when the government is wrong gibiro point out areas mabende s- sirikal ok dhie maber and we saw what happened seche mane mosruok nobedo e kind raila kaachiel kod uhuru kenyatta uhuru was now the best person e kenya kaendi onge gimoro marach mabende no- nochako luongo do nyinge now Jatend piny Kenya gi sani eh, Laktar William Ruto be paro ni opposition in fact sani kuna wach ni onge opposition eh, ODM is now not opposition eh, be paro ni ODM as a political party will again point out gik maricho e government ma, ma gende gintie
democracy yes. dwaro ni ok obed mana

ma isiemo gi luth ni ng'ani ema wadwaro mm. iwinjo mm. eh, let the people decide if i would uh, borrow the word mane matibo word mm. give people the opportunity to decide whom they want yes. the point the time uh, ma i decide ne the people mm. that is a recipe for chaos a recipe for underdevelopment I would say ni under development ma Kaluo bende osebedo brought about by Siemo gi Luth ni ng'ani ema odwaro because ng'ano ok answerable to jopiny That is.
and therefore whether otimo ne jopiny maber or not ok omokone to king'eyo ni fate mari ol lie on jopiny Yes. Mm. ma nyaka itim ne jopiny maber nyaka iperform Yes. eka jopiny nyalo yieri ibiro perform to ka performance is not a criteria mm. huh? performance emok ok gima dhi miyo mondo iyudi mm. ok ochuno ni nyaka iperform you'll just be picked yeah you'll mm. just be picked mm. so one thing mwawacho ni there must be internal democracy even within the party mm. people must have the freedom to talk and question yes

mane oluongo a convention uh-huh. mane otim e UDA office ma Kisumu yes. maka mm -hmm. ma office ma Malala ema noyawo officially from headquarters yes. ma the convention from all the 35 uh, wards mm.

ma is official there. we welcome you UDA to there and even jowa mane biro gi ma koro donjo ire ka gidwa neno ka gidwa engage wa yes. in some ways yes. let them come to UDA office uh, then prof mm.
uh, who is uh, who is George uh, George Ayugi Mbuta a UDA Kisumu County because nitiere issues moko mang'eny mm. waseno ka kata mana a youth wing ka endi mm. bende jomoko luore an ajatende rowere mm. so there's so many people who is a UDA UDA Kisumu County

oyienegi oyiene ng'ato campaign this is a democracy ebe odwaro okay. kodwaro mm. ji obi abiya youth leaders ji mang'eny masewinyo madwaro bedo youth leaders yeah. madwaro bedo chair madwaro bedo secretary mano wayienegi yeah. and wacha wacha ni an madhi bedo mano is allowed to get posters yeah. but let us know ni as per now

Ofis gi ni kanye? Can, can you debate with him? Hmm? Be you debate with God? Even right now. It's okay.
Now, you've talked of uh, democracy, the internal democracy a, a political parties. Mm. Mabende nyaka ukeni kende sawacho ni mane mukusibiru kukeni ni nyaka gik moko mabeyo bedi e duond bura mar UDA donge. And kapo could it yeah.
Mm. okay well, could it be uh, uh, could it be ni ma is now a tool ma is now uh, used mondo me u go godo rigi if at all there is uh, there are people mar fighting him. come up again eh, okay there is that democracy the internal democracy mm. ma bende usebedo kukedo ne e duond mm. bura mar UDA mm. and we saw uh, number 2 that is Rigiji mm. kaka osebedo kowuoyo is bold enough mm. gik mosebedo ka owacho mm. so does it mean when you now up and uh, e, e point out gik moko maricho then that, those ones are now becoming tools to fight against you
Well, uh, internal democracy nyaka bedi. Mm. Yeah. Nikech one, he said, mm. ni, seche mane Malala bedo hosted, mm. ne, ne, no, no, in fact they were to meet by, by 8. Mm. To ka gik sa achiel ka endi sa apar gariyo kama endi, to en imiye mana inyise gi report gi allies mage, mm. ni the intelligence mage, mm. ni Malala ose, ose riembe office. Mm. So, and waseno kaka rigiji wuoyo. Mm. Uh,

and nobody could mention UDA in Kisumu. Mm, negitimo.
Negi wache UDA, negi wonge nying UDA, yeah. negi kete posters mag UDA, mm. negi move around to lando UDA. Okay. Eh, why is it ka koro dhiang' ose ose yang, liech ose yang koka ji biro gi pala. Yeah. Ne gin kanye. Prof, ne gin kanye. I, I, I, I would wish ni ne wakon continue with the discussion but eh, eh, iyi uh, second time wise up mm. uh, uh, create another time mm. even next week mm. mundu mundu wa discuss these so many things mebende waweyo kwa kwa discuss mm. lakini wa discuss ke now your uh, last question mebende biro tieko godo mm. uh, puotho mago mag jotend migepe giendi mm. was it done well ka in kech waneno ka uh, langat ema nowe kanyendi was it done well ki in and what do you now say as your last remark